gu baabi kɔɔte a yɛnko asuo mu ha kɔɔte afa nea aka ma yɛn obi a bɛbɔ mmɔden asi ɛyi ama yɛn kora kɔɔte kra ho ngu so a yɛbɛ galamsey no nga tuatuo no wɔn nkyerɛ deɛ ɛde yɛ kurom ha yɛn fɛ nyɛ wio ɛnɛ bɔdeɛ no kora yɛnyɛ bi ne yɛde ɛnɛ bankye asuo mu ha yɛnyɛ bankye kora ne atɔ 200,000 ɛno mpo no yɛkɔtɔ wɔ baabi asuo mu kuro dua yi moatu asase no bi asase atwi ɛho ahyia nyinaa moatu sɛsɛ kakra aka yɛn kyirima no Ebɛn nnidisoɔ nso moresan abɛtu? Adɛn? Adɛn ne yɛn mpanimfoɔ mpɛ sɛ mo kunu yɛ saa? Adɛn? Ɛyɛ den o, na monyae. Galamsey ne yɛmpɛ wɔ Ghana, yɛmpɛ wɔ asuo mu ebiem. Asase ne yɛatu bi, wɔn atu agu, yɛnyɛ hwee wom. Mfasoɔ bi ama so. Enti nea wɔn bɛtu yɛ mmoa yɛn, yɛmpene so. So wɔn bɛtu Galamsey bio wɔ kurom ha bio? Ɛno ano no yɛmpɛ. Srɛ no a, Galamsey no deɛ. kotwa aso ankɛyɛ otwa aso ankɛyɛ pa efisɛ nsaase na wɔn tu gu n'ano ɔden yɛn daakye nkwalaa no kora na ehun amaneɛ yɛnyɛ aduane kura ni yɛnyɛ aduane ni biem nti galamsey na esuam ha deɛ te sɛ deɛ baabi a asaase nyinaa wɔn tu gu wowɔ abɛfuo koraa yɛtetue yɛtue aka ne yɛtu agu na daama daama daama yɛnwu yɛ dɛn ne yɛbɛdie nti yɛpa ne kyɛw Yɛde Nyame srɛ no wɔnhwɛ ma yɛn galamsey no adɔɔso dodo. Nyɛ sɛ ɛne nea ɛne ɛne ɛne abu so koraa, wɔn twu saase no nyinaa tu gu, wɔn abɛgu kurom hɔ etu gu bebree, nyɛ asɛm ketewa. Nti esei no, asɛm no, nti esei a yɛn nso yɛde yɛn de agye galamsey, yɛn nso yɛn nso ɛhefa pɛ na yɛde yɛn ani bɛkyerɛ? Koforidua anaasɛ Nkraman mu. Enti yɛsrɛ aban sɛ galamsey no a wɔde asi asuo ma deɛ wɔntwa mu mfi asuo ma na asuo mu ha tete na wɔnyɛ galamsey wɔ nso na aduane abu so ɛsiane sɛ galamsey apue asuo ma nti ɛnɛ yɛnya aduane mpo nyɛ dɛn ɛntɔ ɛne yɛdi nti yɛda akye yɛn nkwadaa no yɛde wɔn ba no deɛ wɔn bɛbrɛ paa yɛkwapo no yɛasate bene yɛn nkwadaa yi mepatwa ɛsiane sɛ Nkuro nkuro foɔ no a bɛ kurom ha no bɛ pɛ bankye ne bɔɔdeɛ atɔ ne sɛ ɔmo kurom hɔ ɔmo de asaase no ayɛ gold ɔmo atu eh, asaase no so gold nti no ɔmo nya asaase nyɛ bankye fuo ne bɔɔde fuo nti ɔmo de ɔmo ani akyerɛ asuo mu ɛna ɔmo bɛtɔ ebi akɔtɔn nti ese fɛs sɛ ne yɛboa no no yɛmmoa ne saa biom sɛ ɔmo nso ɔmo ma boa yɛn ɔmo boa yɛn na yɛ biribia nso yɛnyɛ dɛn ɛnyɛ yɛ ma yɛn na galamsey no ɔmo ɔmo miliki ma yɛn ne biribia nkɔ yie. Gas paa ne yɛtɔ no two cedis sese yɛtɔ no ten cedis efisɛ nam galamsey na wɔtu no wɔ kurom ase ne nti ama yɛnya bankye no bi ne yɛatɔ nso nkuro nsufoɔ ba ha bɛtɔ bankye no de kɔ nti ama yɛ bankye no bɔ ayɛ dendenden wɔ kurom ase ɛne yɛbɔ ɔdeɛ ne yɛ biribiara ne nti na ɛma nneɛma no nso bɔ ayɛ den.